Rwan ta, fel da ni'n gwneud ar ein gwefan ni, video8 dot com, da ni rwan am adolygu un o gemau mwya'r flwyddyn. Sôn am ni, lle mae Daf? A sut bod fi'm di solwi bod o ddim yma cyn hyn? Hei! Hei! Hei! Hei Jonesy! Daf? Ti di marw? Rhaid i fi alw Derek y Cora mewn, eto. Na, fi fan hyn! Na, fan hyn, syth o flaen ti. Yn y teli! Be ddiawl ti'n ei fanna? Fi yn The Division. Gêm fwya'r flwyddyn hyd yn hyn. Ti'n dod i fewn? Dwn i'm, edrych bach yn beryglus i fi. Come on in, baby, the water's lovely! Ocê. Stachi, be ti'n feddwl o New York? Oer. A does na'm Wetherspoons. Bangor, lot gwell. Dyma The Division a gyhoeddwyd gan Ubisoft a datblygwyd gan Massive Games yn Sweden. Timo, es i am job efo nhw blynyddoedd yn ôl, parently mae fe'n rili bwysig os ti'n Sweden bod ti'n gallu siarad Swedeg. It's political correctness gone mad mate. Wel, does 'na ddim o'r fath beth yn The Division. Fyddwch chi'n treulio'r rhan fwyaf o'ch amser yn saethu pobl dlawd sydd jyst yn trio gwneud bywoliaeth mewn byd ôl-apocalyptaidd. Scroungers! Dyna gyd ydyn nhw, scroungers! Scroungers sy'n gallu cymryd cant o fwledi i'r chops cyn marw. Be ddiawl sy'n digwydd? Y math gwaetha o scrounger. Ie, wel, sbia arna fi yn cymryd nhw allan rwan. Wî! O, na. Yn The Division, da chi'n amlwg yn Efrog Newydd wedi i feirws chwalu poblogaeth y ddiines, a gweddill y dinasyddion yn troi'n bunch o nutters. Chi yw The Division, rhyw fath o uned filwrol sy'n ceisio ail-osod trefn, efo gyne, lot o gyne. Mae'n third person shooter byd agored lle da chi'n treulio traean o'ch amser yn chwarae gem ei hun, traean arall yn tincro efo'ch cymeriad yn y menus, a'r traean ola yn pigo sbwriel fyny o'r llawr. Tiw, sbiwch bach o ffabric Dydi gemau fideo'n grêt. Ac mae'n edrych yn 'mazing! Peth ydi, hyd yn oed pan ti'n gorwedd mewn pwll o dy waed dy hun, ti'm yn meindio achos mae'r holl beth yn edrych mor... mor lyfli. Bron yn gwneud i fi fod eisiau gadael y byd go iawn ar ôl a jyst... Ahh! Bangor o gwell mae o as! Ga! Mae'r profiad chwarae'n llyfn ac yn hollol naturiol, efo blastio noobs yn y gwyneb yn teimlo'n foddhaol dros ben. Dim fod eisio swnio fel cefnogwr Donald Trump na'm byd. Un! Dau! Tri! Mae'r Division yn amlwg yn cymryd lot fawr iawn o ddylanwad gan Destiny, Os oeddech chi'n hoff o hwnna, fyddwch chi fwy na thebyg yn hoff o hwn hefyd. Ond lle oedd byd Destiny yn llawn ardaloedd mawr gwag bach yn ddi-fywyd, a choridorau enfawr yn arwain i nunlla, mae byd The Division yn teimlo'n lot mwy byw. Dych chi byth cweit yn siŵr be wnewch chi ffeindio rownd y gornel nesa. Holidays are coming, holidays.

Sdim lot o amrywiaeth yn y prif stori, fyddwch chi ddim yn gneud lot, oni bai am saethu ton ar ol ton o baddies. Cyn saethu un badi mawr ar y diwedd. Fel arfer yn fwy tew. A fel arfer yn gafel mewn flame thrower, ond peidiwch a phoeni, ar ol gwneud bob dim yn y prif gêm, mae 'na wastad y dark zone, ardal o'r map lle allwch chi, yym, saethu pobl go iawn yn hytrach na'r cyfrifiadur. Ond fel unrhyw gêm gyda elfenne RPG fel hon, dim dyna pwynt y peth, y pwynt yw'r grind, y siwrne ddi-ddiwedd 'na i wella'ch cymeriad ac i ffeindio'r pâr arbennig 'na o fenig sy jest fymryn bach yn gryfach na'r rhai 'da chi'n gwisgo'n barod. Bysa'n well i ni fynd nôl, bydda? Ganddon ni gyfres o'r lle i recordio, neith y genedl ddim addysgu ei hun am geme fideo. Ych, ie. Suppose bo' chdi'n iawn. Reit, barod? Barod. Daf? Daf? Barracks.